Aw le, thirtute, in zavaiin chibai leh vek u le. Khawvel ram hrang hrangte hian an ram chhung leh pawn lama buaina hrang hrang hmetmit hmiah hmiah thei tur sipai tha bik, tunlai thiamna leh ralthuam tha ber ber nena thuam bik te an nei theuh a. Chung Special Force hrang hrang eng dinhmuna pawha chi ai lova hmelmate beiletah mi tang chhanchhuah ngai an awm pawha ralbeih dan kal hmang fing tak nena chet leh thin, Khawvela Special Force tha el tiang sawm thlan chhuah te kan thlir ho dawn a ni. Heng Special Force tha bik sawm te hi training hau tak zet an paltlang dan te, an ralthuam that dan leh hlawhtlinna an lo chan tawh te beh chhan hmanga thlan chhuah te an ni e. Sawmna, GSG nine, Germany, dan leh thupek kenkaw leh firfiak te tukzal an ngaih changa Trafilor bik, GSG nine te hi ral beih dan kalphung dangdai tak nei an ni a, kum sangkhat Zokua sawmsarih pathum a din an ni a, The Border Protection Group nine emaw GSG nine tia hriat an ni a, kum sangkhat Zokua sawmsarih pahnih Olympic ah Palestinian heltena Israel infiam mi sawm pakhat zet an thah tumah khan German officer pakhat thah tel a ni a. Hmanraw tha leh firfiak te beilet thei tur sipai tha a nei loh avangin German sorkar chuan ralthuam tha ber ber nena a thuam sipai chak tak din a rilruk ta a. Tichuan, vuain thlenga khawvel special force tha ber ber thlan chhuah an nih apianga an hming lam tel ni ziah thin GSG nine hi a din ta a ni. GSG nine din a nih hnu hian German ram chhung leh khawvel hmun hrang hrangah te firfiak te chetna rul let turin a feh chhuak ta thin a. Hlawhtlinna vawi tam tak a chang ta reng a ni. Tin, GSG nine te hian ral do dan tha zawk an ching chhuak zung zung a, chu chuan hnehna a chantir leh nge nge thin. An ralthuam hman ber te hi an ram Germany leh America siam te an ni. Pakuana, GIGN France, National Gendarmerie Intervention Group, hi kum sangkhat zakua sawmsarih pali khan France Armed Force te hnuaia firfiak te beihna do let tur leh, Chhanchhuah ngai an awm thul a, chhanchhuah hna kalpui nghal thei tura din an ni a. Inkaihhruaina leh kalhmang fel tak neiin GIGN unit te hi French ram Special Force chhuan vawr te an ni a. Tin, din a nih chhan chu rawn ti fiah zelin firfiak te kutthak hnawih tuar an awm apiangin GIGN hian rang takin a chhang let nghal zel a. Tin, indona mual leh chhanchhuah hna an thawhna apiangah an theihna chung chuan zia an lantir ta zat zat a ni. An hlawhtlinna zinga ropui ber leh sawihlawh ber chu kum sangkhat zakua sawmkua pali khan friends thlawhna passenger zahnih chuang zet phur chu firfiak pawl ten an hruai kawi a. Mahse GIGN te hian firfiak pali te chu dah tha in mi tang te chu him takin an chhan chhuak a ni. He GIGN unit hi platoon pali ah chen an ni a, platoon pakhat ah hian sipai tha bik sawmhnih pali zel an awm a ni. Pariatna, JW Grom, Poland, JW Grom hi Helpawl leh Hmelmanuai botu tur unit tha ber an ni a, Poland rama thiamna sang ber hmanga thuam Special Force panga te zinga pakhat an ni a, British SAS, US Delta Force leh Navy Seals te that bikna lai zel zul zuiin kum sangkhat zakua sawmkua khan Grom hi din a ni a, kum sangkhat zakua sawmkua pakhat atanga sanghnih pali chhung khan

Ram tana feh chhuah a tul pawh a, sipai tha ber ber thankhawm te an ni a. Sairet Mekal te huaisen zia leh chung nun zia khawvelin a hriat tanna chu kum sangkhat zakua sumsarih paruk kuma Operation Thunderbolt an tih mai terrorist tena an man mi za chuang te meuh an chhan chhuah dan kha a ni a. He an chet dan ropui zet beh chhan hian movie te pawh siam a ni hial a nih kha. Parukna tana kan thlir leh tur hi Special Air Service Regiment, Australia, an ni a, khawvela Special Force tha ber ber thlanchhuah te zinga parukna dinhmun hauhtu hi an hming lem atan rul eitu emaw ar rek hlumtu tih tia sawi thin an ni a, an chet dan huaisen tak tarlanna a ni ber a, an ram tana hmahruaitu leh hnudaltu Enthlak thiam bik leh a tul huna hmelma tu pawh eng dinhmuna pawha laklawh awm lova beilet nghal thei tura chher hriam te an ni. Pangngai na tan chuan Delta Force, usa, kum sangkhat zakua sawmse rih bawr vel khan United States chuan hel pawlte kut thak hnawih a tawng zing malh malh hle a. Chung hel pawlte chhang leta a bul chaw pho ro ngei tumin, United States chuan kum sangkhat zukua sawm sarih pasarih khan an rama army tha bik te thlangkhawm in First Special Force Operational Detachment, Delta, chu a din a ni. Kum sangkhat zukua sawm riat atang khan Charles Beckwith-a kaihhruaina hnuaiah Delta Force tia a hming in vuah in mission ropui tak tak an hlen chhuak a. Tichuan vuah in ni thleng in khawvela Special Force tha zual thlan chhuah te zingah Delta Force hming hi hmaih a ni ta ngai lo a ni. Delta Force te hi CAG, Combat Application Group, tiin emaw, Task Force Green tih ten emaw ko an ni ve bawk thin a, hmelma tu pawh na taka chhang let a, tharum thawh a tul hun ah huaisen taka che chhuak tur leh chhan chhuah ngai an awm a, fimkhur taka che chhuak thei tur a training khirh khan ber ber pal tlang tu te an ni. Palin ah chuan Alpha Group, Russia, Russian sipai chhuan vawr Alpha Group te hi an che tla i lo thlir ve tawh thin em? Spetsnaz tiin i lo hre thin a nih pawn i hre dik lo miah lo. Spetsnaz tih hi Russian ho ina an Special Force an koh dan a nia. Alpha Group te hian Afghanistan, Lebanon leh Baltic Region ah te hlawhtling takin an lo che tawh thin a. Tin, help pawl te chet thawhna, mi hrian beh leh tual chhung buaina a chhuah in Alpha Group te hi hmelma te tukzal tur leh a tul huna thiam nasang zawk nena che chhuak vat thei tura chherhhriam Russia sipai chhuan tawlawlte an nia. An hlawhtlinna hriat reng ni tawh tur chu kum sang hnih pahnih a Moscow Theatre-a hriain beh mi tang za sa rih dawn lai an chhan chhuah te leh kum sang hnih pali a hel pawl sawmthum pahnih zet in thurual tena Beslana School pakhata school naupang za thum aia tam mah an suat tum a. Fiakte tukzaltu pawh kha Alpha Group te hi an ni. Pathumna chuan Seated Thirteen, Israel, Israel sipai chhuanvawr Seated Thirteen te hi venghimtu tih te a chhal an ni a, The Flotilla tih te pawn an sawi thin a ni. Tuipui leh khawmual hi an tan chuan a danglam lo va, indona mual a nih tawh phawt chuan inkaihhruaina fel fai tak hnuaiah an hna an hlenchhuak thin a ni. Kan hriat theuh tawh ka ring a, kum sangkhat zakua sawm sarih pahnih Olympic ah khan Israel infiam mi mi sawm pakhat zet te chu thah an ni a nih kha. A kum leh kum sangkhat zakua sawm sarih pathum ah Palestine Liberal Organization hruaitu te chunga Operation Pathian thinurna tia a hming an vuah Israel sipai te chet thawh na ah khan he Setet Thar tin te pawh hian hmun lai li an chang a. Setet Thar tin te hlawhtlin na sawi a nih piang in Kha operation Pathian thin urna kha hmaih a ni tawh lo a ni. Tin, he thil thlen atanga kum sawm pathum a ral hnuah Setet thar tin te hi chak zawk leh tha zawk ni tura tuai thar an ni leh a. Tuipuia mi tang chhan chhuah te, hmelma te, beihlet a tul pawha che chhuak vat thei tur te leh operation pawimawh zual a ruka enthlakna kalpui ngai ang chi reng renga Israel sipai tha mi ni tura chher hriam an ni zui ta a ni. Pahnihna, Navy Seals, The United States. US Navy Seals te hi Navy Seals team hming pu in kum sang ni pathum a chang kha an Indo na mua zo la an fe chuak chana Iraq buai na met mita mel ma te tu dai tura tir chua an nia an ni team hi a tha ber ni tura chher hriam le thunun te an nia train an ni dan po rap thlak tia soi a tling reng ani Mahse, chu training rap thla chuan US Navy Seals te hi Indona muala hlawhtling turin a chher chhuak tha hle tih chu Operation Neptune Spear tia a hming an vuah. Kum sang hnih sawma khawvel tiral kheltu Osama Bin Laden leh a hote hnuai chimi an nih tak dan khan a ti chiang hle a ni. Awle, pakhatna dinhmun luatu hi eng Special Force nge a nih inrin le? In ring dik e, SAS, United Kingdom Special Force te an ni e. The Special Air Service, SAS, te hi kum sang khat zukua sawmli pakhat a din an nia, Britain a Special Force tha ber an ni tih ila kan sawi sual hauh lovang. An thawh ber chu an ram tan a en thlak hna thawh te, operation pawimawh bik a kal chhuah te leh a tul thut hun a hmelma te bei let nghal thei tur a rua hman an nia. SAS hnuaiah hian unit pathum an awm a, Twenty two SAS Regiment, twenty one SAS RDs R leh twenty three SAS Reserve Unit te an ni a twenty two SAS Regiment kan tih hi squadron li A B D leh G a te then an ni a tin squadron khata hian sipai thabik mi somruk panga bor vel zel an awm ani ole khang kan soi tak khovela special force thaber ber som thlan chhuah te baka khan kan soi mai thei hauh lo tur chu Marcos India te chanchin hi ani Indian Special Force, Marcos, te hi Marine Commando Force tia kan hriat thin te kha an nia, an motto hi mi tlemte hlauh nei lo tih a ni tawp mai a ni. Enthlak hnathiam bik, tui leh khawmuala buaina nei hauh lo a, che rap rap thei, buaina a chhuak thut a nih pawha be let nghal tura inralring te leh mi tang chhan chhuah hna thaw a tul pawha thawk chhuak mai thei tura tha taka train te an ni. Awle thlirtute ka video min lo thlir sak leh avangin ka lawm lutuk a, video dawt leh a thubeng var thlak dang nen a hmun ngaiah inhmu leh theuh ang u aw hmeltha ho, ka lawm e.